Pan nes i feddwl am sgwennu y llyfr, a ni'n trio meddwl amdan pwy fath o steil i gael, a nes i benderfynu trio cael rhyw fath o mix o'r bobl o'n i'n wir mwynhau, os ni'n, ti'n os chdi'n dwy'n un techneg, so fo'n eitha amlwg ella i bobl bod chdi, o, ti jyst yn neud Philip Marlowe novels, fatha Chandler lle, er na fod i'r brenin, fod i'r un ar i mwy na heb inventio yr uh, detective fiction, so, private eye, llyfr, lle. Ond ni'n eisiau gwneud hynna, ni'n eisiau gwneud beth mwy modern na hynna. So, yn hytrach na mynd am yr union steil yna, yr detective fiction fel all, lle nes i benderfynu trio wneud cymysgfa o rhai o'n i'n edmygu. So, nes i chydig bach o goletrwydd Jim Thompson. Jim Thompson ar ei sgwennu The Getaway, ffilm Steve McQueen, a dwi'n gofio, chi'n gweld y ffilm flwyddyn dwytha, The Killer Inside Me, ffilm frwnt iawn, wel, Jim Thompson di dy ddyn di, o'r 50au mae o'n sgwennu, fod di dy ddyn di am beth mwy brwnt, mwy caled, mwy visceral os lyci di. Dyn, os ti isio symud ymlaen, mae'n adol yn gyswllt rhwng yr hen boes ar ei greu yr, yr genre yma, os lyci di, Chandler, Dashiell Hammett, James M. Cain, ar ei sgwennu Double Indemnity. Gynna chdi dol yn gyswllt sef Elmer Leonard, sydd yn 85 mlynedd oed, falle yna dal yn sgwennu stwff gwych, cyfoes, anhygoel, ond hwn ydy'r dadi o'r genre yma, fo ydy'r American sydd mwy na heb di creu yr, yr humor ffraeth um, o fewn yr hard boiledness ma lle, so mae gennych chi, dwi'n gwybod, ti'n ti gwylio Justified ar Channel 5? un o'i gymeriadau fo, di hwnna Ryland Givens Marshall ydi o, mae o fatha western bron iawn, cos nath Elmo Leonard cychwyn allan yn sgwennu westerns, a wedyn mae o'n sgwennu llyfrau cyfoes hefo y fath yna gymeriadau, ti'n bod, pobl efo integrity a lot o humor, so lot o put-downs a bethau, os ti eisiau just adloniant llwyr, Elmo Leonard ydi dyn yn mynd ato fo. Ti eisiau beth stwff lot mwy tywyll a cyfoes, ti'n mynd a cymlath, ti'n mynd at rhywun fatha James Elroy. Sblo ar ei sgwennu LA Confidential a, um, a wedyn gath o'n ei wneud i fan i ffilm ar ei ennill Oscars a fydde. Ond ffefryn fi, a just tas personol ydy o'n y bon, lle ffefryn fi o'r holl sgwenwyr ifanc ydy dyn enw George Pelicanos. Wel, mae'r boi yma, Washington DC ydy lle mae o'n sgwennu amdano fo, a dyna be wir ar ei reid yr um, syniad i fi o defnyddio Bangor fatha prif le. Y lyfrau gyntaf o oedd Nick Stefanos Trilogy, ffantastig, adloniant pur, sgwennu ffraeth y dyn i fi, George Pelecanos. A fo hefyd ar i sgwennu lot o um, episodes o The Wire, dwi'n gwybod os welis di gyfres yna ar teledu. Wedyn beth sgen ti wedyn ydy rhywun sydd jyst mwy fatha dy Agatha Christie di mewn ffordd o'r genre yma. Dio ddim byd tebyg at Agatha Christie ond mae gen fo plot gwych. Mae o'n wir yn gweithio allan plot. Mae lot o'r awduron yma, dyn nhw'n gweithio plot, ar plot gymaint ond ar tic sydd yn neud i'r genre weithio sef cymeriadau yn cael ei rei mewn sefyllfaoedd peryg. Ond mae Connolly yn wir concentrate ar plotiau a mae Straeon o wastad yn berffaith, ni 'di byth ffeindio twll yn un a'i plotio, yn anhygoel yn hynna o beth. Ella'r cymeriadau yn cweit mor siarp, i mor fyw, dim i fi beth bynnag, ond am plotio, hwn di'r dyn i ddwyn wrth o. Ia.